Aw le mawiin chu silai, safety rules, chungchang kan sawi dawn a ni. Silai nei lo leh ngai na lo tan pawh ni se lang, hriat chau nana a tangkai ve hrim hrim dawn a ni. Awmna hmun leh ram a zirin silai safety rules thenkhat hi a inang lo maithei a, mahse, ih danglam ve ngai lo. Rules pali a awm a, khawiah pawh awm ila US ahin emaw Mizoram ahin emaw eng ramah pawh awm ilang he dan, he rules, he basic rules hi chu a danglam ve ngai lo a ni. Hei hi Universal Firearms Safety Rules tih te'n an sawi thin a, chuanin Basic Gun Safety Rules tih a sawi te pawh an awm bawk a ni. Chung pali te chu ih ka hmu sawi hmain hemi video ka siam chhan hi silai chungchang leh safety rules chungchang hi ka hre ber tihna Vang lam ni loin i keimah aina hre lo ve leh chhawng te leh hre tawh tho i hre chiang leh duh te tan a ni a, chu mai bakah silai kap tura min rawn sawm thenkhat a safety rules hre lo a hmun kan thlen tawh hnu silai kana hmun tur kan thlen tawh hnu a in hrilh chawp leh ngai ang chi te kha an awm thin a, nakin ah chuan a leh pekah i tuina maw silai kap tura min rawn sawm a nih chuan in min rawn sawm rual khan in he video hi lo en hmasa rawh ka tih theihna turin. a ni bawk a. He safety rules pali kan sawi tur te hi an sawi dai nang lo thlu a, i an tawngkam hman, an thumal hman leh a indawt dan an sawi thin dan hi a inang lo nuai a ni. Mahse, khatiang vel ang kha chu inang lo mahse lang an sawi tuma leh i khami a nihna kha chu a inang vek tho a ni. Keimahina ka hriat dan leh ka chhinchhiah dan indawt danin ka lo sawi anga pakhatnaah chuanin, Treat all firearms as if they are loaded tih a ni a. A awmzia chu silai reng reng a lawt angin treat vek rawh, lawt angin ngai vek rawh tihna a ni a. Mi silai kan en sak dawnin a ni emaw, silai lei tura kan en chhin in emaw, silai kan khawih dawn rei rei in a lawt angin kan ngai tur a ni. I silai thenkhat A er gan ang chiute pawh ni selang, er sawp gan te pawh ni selang, mihring kahhlum theihna hial khawpa kahna te leh thil kahchhiat theihna kahna tak tak a awm a, chuvang chuanin hemi rules hi a thei hram chuanin silai lem er gan, er sawp gan ah pawh apply thei hram hram a tha hle awm e. Silai gan che lek rei rei na hmasa berah

Dry fire hi thenkhat chuan in an duh vak lo a, ka experience tawh chianah chuan a pawiin a awm lem lo. Pahnihnaah chuan Never point a gun at anything you are not willing to destroy. Chu mi awmzia chu thil i kah chhiat phal loh emaw tih chhiat phal loh emaw lam hawiin silai che lek suh, tin suh tihna a ni a. Mihring pawh ni thei a, bungrua eng emaw, TV, motor emaw te pawh ni thei a, ran te pawh ni thei a. Eng thil pawh kan kah duh loh tur ang chi hrim hrim kha tiang lam hawi khanin silaiah hemi a hmawr hi lek loh tur ti na nih chu i kan en chhin dawna hetia kan tin chhin vel dawn nih pawhin heti hian lei lam hawiin emaw ei gun range ah te kan awm a nih chuanin khami gun range lam hawi khanin target lam hawi khanin kan tin anga chuan hetia kan khung dawn vel te leh i Amu kan thun dawn vel te emaw, kan che lek vel hrim hrim khanin midang lam hawiin emaw khati ang thil kan tih chhiat phal loh tur lam hawi khanin tin miah loh tur ti na nih chu. Pathumnaah chuanin keep your finger off the trigger hei chu kan hre thu mawm e. Tam tak chuanin heti hianin. A trigger hru lah hianin kut kan dah mai thin a, a strict tak tak leh a duh kher tak tak chuanin heta dah mai pawh hi duk tawk loin heta kher hian a chungah kher hian dah tur an ti thin a ni. Aw hei hi ngai kan neih thei a pawimawh em em a, hemi chauh lo pawh a hemi safety rules a hrim hrim a basic safety rules a hrim hrim hi ngai a neih theih a tha a ni. Silai lem kan khawih emaw pawh ni se, airgun kan khawih emaw pawh a ni thei chutianga chuan hemi rules hi Apply tum hrang hrang tur a ni. Ngai kan neih loh chuan in silai lo khawih ve fo tawh a, ka rin lo kap ve zeuh zeuh tawh a, ka ngaih lo theih nghilh a, heti kut lo dah leh vung vung in awm fo thin a. Ih, hetiang avang hian in accident a thleng ngun em em a, in Ti palh, inkah palh, ang chi te leh thil kah palh, keimahina ka hmel hriat ah tak hi chuan an awm chiah lo a mahse ka hmel hriat te hmel hriat leh chhungah hianin ah an awm nuk a ni awm e. Chutiang a mahni inkap hlum ang em chu ka la hre lo nain an sawiah pawh ni se an bungrua ei Dhanana motor ang chi lo kap palh te chuan inchhunga lo kap puak palh ang chi te khatiang kha an awm nuai a, chuvang chuanin hei hi ngai neih theih hram hram a pawimawh em em a ni. Chuanin pali naah chuanin Know your target and what is beyond it tih a ni a, chumi awmzia chu i target kha eng nge a nih hrial a, i target phenah khan, i target piah lamah khan eng nge awm tih hre bawk rawh tiin kan let thei awm e. Keimahina ka chhinchhiah dan a palina maw, a palina dan zawm loh avanga inkah palh hi kan naupan lai khanin kan hre ngun, kan hre ngun thei em em mai an ram vahnaah a thianpa kap palh tih te emaw a ram vahpui a kap palh Tih te emaw kha kha a chhan chu he danah hi an zawm loh vang a nia. Sakhi emaw ti a tih te, savawm emaw ti a tih te, a mu a tih chhan chu a chiang chiang lo in enge target a kha a nih hre chiang lo in a kap tihna a nia. Chuvang chuan in kan target a kha enge a nih kan chian ngei ngei tur a ni. Ka ram kan lo vak a, sakhi kan hmu a, enge pawh leh savawm a eng a pawh ni sek thil kan hmu ni, ramsa kan hmu ni. Ramah chuanin hnim hnawk vel nan thil hmuhsual pawlh te a lo awl ta chuvang chuanin kan target a kha sakhi Deranah rawn ta se a ni ngei ni tih kan chian phawt dawn a ni. Chumi zuaah kha sakhi phenah khan sa kha sakhi kha silai kana tawk takin lo kap tai lang, lo kap tlang tai lang, kha sakhi piahah khan mihring an awm em, in emaw a awm em, motor a awm em tite kha kan chian phawt tur a ni a, Anih loh chuanin hemi silai mu i kah chhuah rual hianin kha silai mu kha i mawhphurhna a ni nghal a ni. A silai mu kha a tawp leh hma chu silh sa khi i kah tlang a, a mu a din chat hma kha chu kha silai mu kha i mawhphurhna a ni a. Eng pawh lo kap ta lang, tu pawh lo kap ta lang nangmah i inven nanah self defence ah I mi lo kap ta ang pawh ni lang, i mi kah kha lo kap tlangin a piah lamah pawh i sawi lo kha kha Silaimuk khan fuhsel chu i mawhphurh na a ni a. Sakhi kap a a piahah ram vak dang an lo awm ve chu chu i Silaimuk khan sakhi kha kap tlangin chu ram vak ve chu va fuh ta ang ni se chu pawh chu i mawhphurh na a ni a. Chutih zel in Silaimuk kha a tawp hma chu eng pawh fuh lang i mawhphurh na a nih avangin i target bakah i target piah lama thil awm kha i chian a ngai ni. Aw le kha tih zawng kha a nia, i basic safety rules, basic gun safety rules te chu ka sawi dik loh emaw, tlema i inhriat dan a inang lo deuh hlek te awm a nih chuanin comment lamah min lo hriattir dawn nia. Like leh comment ka thei ngilo la, i la subscribe lo nih chuan lo subscribe ngei bawk ang che.